Dumelang bagwera ba puku. Lehono re ile go sekaseka tikologo ya padi ya rena ya Kgalagalo tša Setho. Gona fao re ile go lebelela nako le lefelo bjale ka ge di tšweletšwa ke mongwadi mo pading ya rena. A re lebeleleng seo ke le swaretšego sona. um tikologo e lebane le dikokwane tše pedi e lego nako le lefelo. Tikologo ya sengwalo ya sengwalo ke lefelo la ditiragalo tša baanegwa ka nako ye e rilego. Go, ka go rialo go ka thwe tikologo e lebane le Dikokwane tše pedi bjalo ka ga ke tlhalositše e lego nako le lefelo. Go na le mehuta ye mebedi ya ditikologo e lego tikologo ya sebjalebjale le ya segologolo. Mehuta ye e laolwa ke diteng tša sengwalwa. Ge go bolelwa ka tikologo ya sebjalebjale ka gare ga sengwalwa go šupša gore diteng tša sengwalwa seo di lebane le ditaba tša sebjalebjale tšeo di hwetšagalago mafelong a sebjale nakong ya sebjalebjalo Go ka ba le mafelo a go swana le ditoropong fao go nago le ditsela tša diskontiri, dikoloi, dipetlele, bjalo le bjalo. Ge go bolelwa ka tikologo ya segologolo ka gare ga sengwalwa go šupša gore diteng tša sengwalwa seo di lebane le ditaba tša segologolo tšeo di hwetšwago mafelong a segologolo nakong ya segologolo. Go ka ba le mafelo a go swana le kgorong mešate le mafelo a mangwe a e leng gore ke a segologolo, gomme tikologo ya rena ya gomme tikologo ya padi ya segolo ya kgalagalo tša Siti ke ya sebjalebjalo. A re lebeleleng nako bjale ka ge e tšwelela mo pading ya rena. Gona fao, ge go bolelwa ka nako, go bolelwa ka nako ya ditiragalo, ka nako yeo ditiragalo di diregago ka yona. Ditiragalopading ye di gatlampana mafelong a sebjalebjale moo banna ba go swana le bo Mojagobedi le bo Tumpu ba šomago khamphaning ya tshedimošo ya theknolotši ka toropong ya Polokwane. Melaetša e fihlišiwa ka potlako ka difouno. Mojagobedi o šomiša iPhone ge a leletša Fiona le go amogela melaetša. Mphapantšhi O leleditše mojagobedi mogala ka sellathekeng ge a se no kgaogana le yena toropong ge a e a be a išitše Yarusi go tlhahlobiwa. Ee, gapegape, go rekwa mabenkeleng a ka toropong, mojagobedi ga a etlo tsebana le Fione ba gahlane toropong ya Tzaneen fao Fiona a bego a re a a ile go reka gomme mojagobedi a thula troli ya gagwe. Kgale go be go se ne ditroli. Kgale batho be ba sa ye ditoropong. Ke ka baka leo re rego ditiragalo tše ke ditiragalo tše di hlagago nakong ya sebjale. A re lebeleleng mafelo. Ditiragalo di dira ka, di direga mafelong a go fapana a sebjalebjale. Mohlala, ka phapošing ya boapeelo ka gabo Fiona, Fiona o ya godimo le fase o lokiša diamaleng ge Mojagobedi a be a mo etetše. Ka phapošing ya boapeelo ka ga Mojagobedi, Mojagobedi o a itsholela. Gape gape re bona mafelo a go swana le mafelo a sebjalebjale a go swana le bo bookelong bja Gapane Fao molatelo, mphapantšhi le keletšo ba bego ba šoma gona, ke gona fao a ilego a amogelwa gona ka morago ga go thulwa ke sefatanaga kua toropong. Gape-gape re na le mafelo a sebjalebjale go swana le toropong ya Polokwane, fao go šomago mojagobedi khamphaning ya tshedimošo ya theknolotši. Gape-gape re na le Polokwane ga Ngaka Devengnecht. Fao molatelo a dirilwego diteko gomme gwa utulla gore o na le bolwetši bja kankere ya molomo wa popelo. E, torotswana ya Tebele e lego yona Devilskloof, fao Mphapantšhi a ilego a kopana le Mojagobedi, gape-gape le toropong ya Tzaneen fao Mojagobedi a ilego a a thula trolli ya gagwe. Gomme se se bohlokwa ke taba ya gore ge o ile go sekaseka Tikologo ka mehla, leka gore o hlalose teori ya tikologo, o hlalose gore na tikologo, ge re bolela ka tikologo re bolela ka eng, gomme o fe pharologanyo goba o fapantšhe goba o bapetše tikologo ya sebjalebjale le tikologo ya segale goba ya ya segologolo. Gona fao go se no dira tšeo, gomme o hlome, o hlalose gore ke tikologo ya sebjalebjale, o laetše dinako tše di tšwelelago go hlalosa gore ke tikologo ya sebjalebjale. Ge o feditše ka nako, o laetše mafelo, go, go, go tshwana le ka mokgwa o ke laeditšego ka gona mo videong ya rena. Gomme ge o ka dira ka mokgwa wo, Aowa, ke nagana gore meputso o tlo e olela ka lesaka. Ee, re a leboga. Re kgopela gore le re laikeng ge e ba le kgahlile ke seo re se dirago. Gabotse. Thobela.